Fl-aħħar, mhux tajjeb li qed tisma'. Hemm ma kontx naf għal fiex kondi, eh? Però biex tifmuni aħjar, irridu mmorru għal dak il-għal tal-esplużjoni.
Bil-lest, issa kemm imorru fuq il-post? Nafas il-mobile, xpum, u tieħu. Kosux kif sirna, kollox bil-wifi, bl-Instagram, bil-followers. U tista' tagħmel li trid. Issa immaġina ikolli follower vera jimxi warajja bid-daqqa ta' pol li ntih kif inġizzu li jispiċċa l-signal jibda jisimgħu signal lost. All right, issa hija mmur għolliha. X'nagħmel nħu xi ħadd miegħi?
Le, tiħu l-ħadd. Għajt, fidi tlaqt jien. Anzi, anzi, aħjar tiħu xaħat. Diri t-deċidi mill-ewel vera toġobni fik, il-min ħaniħu. Ara, għaxek ma tiħu l-ħadd miegħek, ma jkun hemm profita xejn. Ħadd ma jista' jwaħħal fina li hemm aħna wara l-bomba. Eżatt, l-intelligenza jekk tgħidlek. Imma mhux tajjeb hekk, ta? Jiena rrid li l-weli jkun involut, għax iktar ma jkun involut, ma jkunx jista' jirrifjuta meta nqabbdu xi ħaġa. Qed tifhem? Naħseb jien ignorant għax ma fim xejn. Ara, m'hemmx tifhem.
Aqbad il-Willy, jew il-Father Robert, u ħodhom miegħek biex jagħmlu l-bomba. U doħx il-karozza tiegħek. Għidlu ġib il-van. Eh, mela jgħid il-Willy, jew.
Ifhem, dispjaċini li d-dejt marritlek kif marret, hi qatt ma bsart li qatt mollek hekk.
M'hemmx x'tagħmel fader. U int m'għandekx taqsam wara kollox. Naf.
U s-soħtu kif fissat li emmeri U jien għandna xi affari ma m'hemm xejn minnu Father, issa jien Father naħleflek ta' ħaqq darek.
Ieqaf! Mhux fil-knisja, toqgħodx taħlifli fil-knisja. Ma mhux il-knisja, mhux il-basement taħt il-knisja. Imma xorta bħalissa s-sagrament u l-affarijiet kollha qed nagħmluhom hawn isfel minn għalina din hija l-knisja.
Eħe. Father, ħankellmek għax fil-qrar tajjeb. Ma billix ħaġa. Biex tajt li tal-qra. Jeni dixt. Issa jiena.
Merito ġovinita, volja jien jgħat moħtok uż-żewġ ta' għax mux maqoda tik tik bħal oħtok tik imma tiġġebbet iżal mozzarella. Iva jaħasra wil, Quddiemi qed tgħidhom dawn l-affarijiet? Jien saċerdot! Trid iddaħħalha f'moħħok di, tistax titkellem kif trid. Għandek raġun. Imma jien għalija int mhux father, int il-bobby. Imbagħad ilħaqt qassis u isu ntfilek kollox.

M'għandix reception. Aħjar. Issa nibqgħu nħarsu lejk sakemm noħorġu barra minn hawnhekk mill-basement u mqar ikolli bar waħda u tara x'ħad tagħmel mhux mal-bar imma ma nixra eh fader ej ej. Oh, xi ġej nistennew.
Xejn, mhux iwieġeb ta. Mela prova l-Father.
Il-Father?
Jien u l-Father wieħedna? Eh, x'se jagħmel, ħabes fuq hekk jew? Ah, tajn għadi. U dak fuq wara tpoġġih bħat tfal. Ejja mela, itfgħu ġol babysit. Ejja ċempillu.
Ara, jiena naħseb illi titterġa' takkwista l-fiduċja fiha. Issa mhux se jkun faċli imma ma tistax taqta' qalbek.
U jien mhux ħanaqtagħha, Father, għax jiena l-wili. U where there's a wili, there's a way. Grazzi tal-li tajt il-kuraġġ.

Barikni Father. Mu, kun imbierek ibni u ħuda doppja, ha? Mu.
Kappillan, mm. il-wili mhux qiegħed sew. Mm.
U min qiegħed sew f'did dinja? Eh? Min qiegħed sew? Ħadd mu qiegħed sew, hu min Ugo, ma jismax. Dejta daqqu l-11!
U vera ma jismax, eh? Isma, qed narak bil-mobile. Eh. Inti qed ikollok reception hawn. Le, le, nipprova mill-ewwel bla reception jgħad.
Xejn, ta' qasda meta wieġeb. Għax ma tipprovax il daka u l-ħabib tagħhom. U daka u li għandu dik xi ħaġa stramba qudiem ġew iċċu x'ismu bħalissa.
Il-pinejn, xi ħaġa stramba. Dak folk lifter għandu mhux imnieħer. Prova lilu tgħid. Prova, u xinu, daw kollha pezza waħda ta' kollha mdefsin sa mnieħerhom daw. U jekk jiddefes impinita, defessa l-Awstralja l-kum bimnieħru.
Ara, Manġu, għaw taħdem. Iva, ximbarat għandek, u x'tagħmel? PR nagħmel. Kemm il-darba ngħidlek biex ma toqgħodx titkellem ħażin meta jkun hawn ommok.
L-erġajt, għal xej tajdlek. Xi ġmilaw, iġifieri hawnhekk toqgħod il-Prim Ministru. Iva, ma maħjar tqum minn hemm. Għax jekk tidħol il-Prim Ministru ma tuħux pjaċir li poġġejt il fuq is-siġġu tagħha. Ġifieri ma tuħux pjaċir, mela mhux bil-botti jgħid tela' hawnhekk u għedha f'dan is-siġġu għandi liet li noqgħod hawnhekk ukoll.

Għedtlek kun lesta biex xebba l-intake anke n-neputijiet nimlihom bil-black eyes. Lesti! Ġejja jien. Neputijiet sabiħ.
Okay, ġej, immur għal-van tal-wili, okay? Ġol-van tal-wili ġej ix-xogħol, ħajt hmm, li li komdu dak il-van.
Ma, ħu paċenzja u għamil li pjaċir toqgħodx tgħidli. X'għamilt jew x'tagħmel mal-wili għax qed niddardar. Għandek raġuni ibni, skużani, kif noqogħdu nitkellmu naqra fuq ix-xogħol kif tqatta' l-ġurnata hawnhekk. La niġu lura tajjeb u nitkellmu, imma bħalissa sa dan it-tant tmiss u tagħmel xejn għamil pjaċir. Xejn rajt mela, mela tista' titlaq inti. Nista' mmur dawra tal-belt jiena wkoll. Jarma l-monti bħallum. Ma nafx għaxiex.
Jekk jarma l-Monti, jarma Johnny Hughes. Johnny minu?
Issa Johnny Johnny. Minni vera raġel armat. Baj, baj.
Johnny, ma nafx minnu. Wisq anqas. Missieri, il-mommy sports ma tagħmilx imma tiġri. Tiġri, tiġri.
Kemm indefsa, ix-xogħol tiħin min jaf jagħmlu, alla volja. Di toqgħodlu qiegħda fuq imnieħrek int. Hopp, emmi ħirġa. Issa, issa tiha ċans titbiegħed. U mbagħad dak il-basket li għedtlek tieħu minn ġol-vann, mur u tlaqgħulha mal-bieb. X'ħin ngħidlek? X'fih dal-basket? Ah, tagħha kemm inti debsa tħobb id-debes imniħlek fejn ma jasseħx. Xejn ma fih dak. Sorry. Kemm tieħdu hemm int? Itlaq. Bilma! Ejja law. Ejja. U issa x'ħan għamlu? Xejn, issa.
Kemm nafas il-buttuna, u jibda il-Fireworks Festival. Dak li fafas biex jisplodi hemm u splodajer.
Il-basket kien hemm ieħor bħalu fil-van. Fuq liftom. Ma kif ma tinqala xejn. Mhux jiena, minn ħaddin li ser qed jgħidu.

Ma għandkomx għaġlu rżuni l ħor fejn hi. Tibdilix fuq li ħor mem ta' kemm mun jurant kif għajjeni. Eh, eh, eh, kif titkellem fuq u ta' dak ħabib tiegħi.
Dan kas serju ta' dan kas ta' bomba ta'
Għalfej tħarsu lejja bomba vera l-biraħ kilter kif dak missieri għamel biħ, imma mux jina għu. Boċċu, issa mux jina n-nek ta' Tri li jetta jitboċċu.
Bejni u bejnek inti l-boċċu.
xinu jgħamil.
Nitroglycerin dan. Bil-forsi minn għamil il-bomba professjonali. Mem, taf xet naħseb. Dik il-mara li qed iċċempel tagħmel ir-rapporti li tipprovoka ċuha mid-dar. Taħseb li huma relatati? Min relatati dik il-mara u l-madam? Ma nafx, jien dik tiġi minn hekk. Dak għall-każ qed jgħid. Ekku għall-każ.
Jiena nemmen li hemm xi konnessjoni bejnietom. L-aħjar ħaġa nagħmlu lassa mad-dar. Imma jekk għandek xi ġallejla ħassara għax ġej xi lejl twil, eh? Le, le, le, le, le, sa ma ħassar xejn jiena il-lejl għandi għaddi l-berdej tat-tifla. Eh, eh, Mhux ħassru? Tifla, mhux tifel għandek jien. Tifla qed lek jien?
U jgħaj jisma nina mux noqtawx billi għabad nil-bruda, għajn l-ek xnamlu, issa għan nitilqu ras ndabu rasna l-emmek, u bat lajġi Felix ma jdilu bxej u jgħot assawu fil-kas.
Hobbu, għal siħbek. Tajab għalik mem. Fide, Graham. Ta' min kien il-van tgħidu? Għax in-number plate ma sibna. Mela dan il-pajp. Minn x'int tagħmel? Għarf jekk għajt għedt il-mara ġġib xi ħaġa x'niekol ix-xogħol. M'intix ħadd mod bil-ġuħ. Ara, x'kont qed ngħid. Eh, dal-pajp. U Ivana right hand tiegħu. Hi ħasra ma naqbdu hawn f'xi żball. Hemm bżonn insibu l-konnessjoni bejnietom it-tnejn. Enġa' kiltu. Iva, riċċi biċċa. Le, imma dak ħajiftħek. Hemm xi ħaġa nieqsa mbagħad.
It-tifel. X'tifel?
It-tifel tal-pajp.
Mela l-pajp għandu tifel. Eh, mela. Eh, dik mela.
Immorru nsegwu t-tifel, forsi wassalna xi ħaġa. Ejja, ġib il-kamera ħammor. Isma' jiena dun qaħdi Felix taw l-intuħ xi ħaġa minn iskim kif kemm għandu ġuħ dak.

Minn hawn għaddew in-nagħaġ. Għandi bżonn ftit zebgħa biex nisbaħ is-saqaf tal-knisja. Ejja, mela, mela, għidli, għidli kemm għandek bżonn. U le, 300 kollox.
Tallajna rridu. Tajjaċ, tajjaċ, tajjaċ. Issa fil-każ Nagħmillek ċekk ta' elfejn. Tlietmija għaż-żebgħa. Mija żommhom għalik u l-bqija ara kif tagħmel u rranġa r-riċevuta u tihomli cash lili. Sewwa? Imma Kappillan, hekk mhux infottu qegħdin. Mhux infottu, nfottu jien il-Kappillan ta' jien ħa nfottih. Imma nsib nagħti li ż-żebgħa ta' Eżatt, eżatt. Ma tal-każin issa taf inti, il-Kurja mhux se tħallini nħallat l-affarijiet minn tal-Knisja għal ma tal-każin, allura hekk fu l-qaddis jgħin lill-ieħor, fhimtni? Mela issa mur, mur, issa mbagħad nagħmillek iċ-ċekk. Mur, mur, kun imbierek ibni. Mur. Għaw, isu miexi xol fil-knisja u Father Robert. Iva, inti, inti meta taħseb li ħajkunu lesti ix-xogħlijiet fuq fil-knisja ta' fuq? Eh, ferħan, ferħan anka jien. Issa jkunu lesti, meta jkunu lesti, Father Robert. L-importanti li jkunu lesti ix-xogħlijiet. Sal-festa, dik l-importanti, isma' qed nara isma' xi ħaġa nieqsa. Tajt inniżlu Santantni. Ħa tniżżel l-istatwa ta' Santa Tnejn minn hemm fuq. E x'nagħmel allura, nħallih hemm fuq? Għaż-żebgħax kull waħda inħallih hemm jaqra ż-żebgħa ġo fih? Isma', Ugo, mur u niżżel Santa Tnejn. All right, all right, fejdi, fejdi.
Intaħseb xejnek?
U inti dejjem hekk sejjer? Inti dejjem hekk sejjer, dejjem tiddubita fin-nies inti. Dak tfehmek, dak tfehmek, dak taħseb jemmnek, dak taħseb hekk il-ħin kollu, mhux bilfors inti, mhux bilfors bniedem tqabbiżielu inti ta'. Eh jien li qabbiżielek, eh jien, jien, jien, jien li qabbiżielek mhux hekk. U ara ma tajjatx ta', u ara ma tidgħix.
Jien ma nidgħix.
Fred! Frame. Kellek raġun, Fred. Il-wili musu bajħed rid daqs kem kont qed naħseb jiena. Għandi suspett li qed imur jiltaqa' ma' dik ma' Elmeri. Sorry, imma jena għatlek, dak żgura ta' ħawwad. Ma tan spiċċajna tajjeb, eh? Spiċċajt anke keċċejtu mid-dar. Però xorta nixtieq li għalissa jiena u inti żommu il-bot.

Jaw, spiegajtu li ħażin! Hitlob għalina bambin.
Octopus. Eh, għadda kem konna qed nitkellmu fuqek jiena u Fredrik. Eh, konna qed ngħidu kome sej Ben. Mela, tu l-miljor. Simply the best, driver and bodyguard. Vera, tu l-one. Aha. Allura, peress li tu tu l-miljor, adesso paga miljor, adesso 1,500. Imma peress li bodyguard, 3,000, 3,000.
Eżatt, għax vera tajjeb. Kif tgħidu eżatt? Sigura, tħossha eh, sigura. Si, sigura.
Hemmu, dak it-tifel tal-pajp. Ejwa, dak u jħassu jfakkarni fil dakon zaħir. Laqqas irrid nemmen xi darba kont tifel zaħir. Dik minni.
Dewa nafiex il-tifla mux mirraħal naħseb. Issa kemm għandu xi girlfriend? Aw, ah, jiena kont tqajt magħha tal-mara tiegħi il-youth center. Ejja. Mela, konna nagħmlu l-pageancy kienet ir-raj kont Pink Panther. Pink Panther x'għandu x'jaqsam? Eżatt, m'għandhomx jaqsmu flimkien, imma għalhekk kienna dik il-connection għax oppożit se trek tgħidu.

X'inhu?
X'inhu taqnejk? Dik il-bomba xejn mu nisma'. Emija tara, papa lu ħajġi. Anzi, zom, papa xej, għara ma jarafnix. Għax dik għed, it-tifla, it-tifla ispettura, dak it-tifel noqt.
Emmu, wasal il-pajp. Emma, għawek għaw bidu ta' xaġa tinten, eh? Iva, jiena xet nuża il-toilet il-ġdid li dubbajna tal-camping. Ah.
Intom il-qraba? Ifimni, u għandu xamilja, jien, isni missieru. Ah, jek da jisom missieru, jien ommu.
U int, x'inti tagħmel? Insomma, mhux hekk qalli biex nagħmel. U din kemm ilha fuqek il-kondizzjoni?
U issa jien niftakar fejn kont fl-elezzjoni. U wara li operani, bdejt nisma' kollox. Anke fil-kamra ta' ħdejja u dak li mhux suppost bdejt nisma'. Ej ma widin tgħin xejn meta nisma'. Hela Willy! Fejn qiegħed? Aħna provajna nagħmlu dik il-bomba lill-anzjana u bi żball qollejna l-van tiegħek. Issa ġejt mivana hawnhekk, forsi jagħmlulha xi ħaġa, forsi terġa' tibda tisma' terġa'.
Il-berġa? Mela l-berġa jagħmlu testijiet tal-widnejn?
Uli, ejja law, ħanaw kif ħanħorġu dik l-anzjana, għax jiġri x'jiġri dan it-torrin irid intellgħu hemm. Tħabber rasek xejn, Sur Pipe. Ħa nsibu mezz ieħor. Ara, mal-ewwel ħa nibdew nagħmlu. Kemm il-pini jbattal li bnieħru minnu gronfun.